अगर कनिया के बात नहीं मानबे तो घर से गेलों अगर बात मान जेबे तो कत्तो के नहीं रह गेलों ई हम नहीं कहे छी ए वीडियो के अपने अंत तक देखियो अपने बुझ जेबे ये सुनै छियै नहीं नहीं हम कहाँ सुनै छियै हम तऽ बहिर छी कहू ने की कहै छी कहलहुँ हैं जे आइ हम लॉकडाउन तोड़ि देब से किया यौ की भेल आब की कतेक हैत बॉस के फोन आयल छल कहलक है जल्दी से ऑफिस ज्वाइन करू हाँ तो जाओ ने आब कते दिन कुम्हरवा जकाँ खाइत मोटाइत रहब हैं ये केहन छी अहाँ देखियौन तऽ पाठक जी कनिया के कतेक ध्यान रखै छथिन अपन प्राणनाथ के आ एकटा अहाँ छी जे होइए कखन ई खतरा में जाई खैर छोड़ू जाय तऽ पड़बे करत सुनू जायब तऽ ओना नहि जाउ ए ये तऽ की करू ढोलहो दिया दियो की आकि सौंसे पर्चा बांटि दिए आ नय तऽ मोदी जी जकाँ लोक के संबोधित कऽ के जाओ की ने ने से ने करू आ से करब तऽ के सुनत अहाँके यौ हम एक टा चैती छैठक नारियल ओरिया कऽ रखने छी तऽ हम की करू ओकरा अपन माथ पर फोड़ि लिअ नहि यौ हम मोने मोन कोबला केने रही जे अहाँके सुबह सुबह काज शुरू भऽ जायत तऽ हम अहाँके नारियल फोड़ि कऽ विदा करब जैसे अहाँके शुभ शुभ जतरा हुए अये एकटा बात कहि दै छी एक तऽ ओनाहिए एखन समय बड़ विकराल अछि नाना प्रकार के शंका से मोन आकुल होइत रहैया आ दोसर बात जे बाहर हम जायब तऽ नारियल हमही फोड़तहुँ से नीक होइत ने एनाहो कतौ भेलैया कबला हम करी तऽ हमरे फोड़नाइ उचित होइया ने ये ओनाहियो आइ हमरा बामा आँखि फड़क रहल अछि किछु नीक नहि बुझा रहल अछि काज के नाम पर तऽ ओनाहे अहाँके आँखि आर देह फड़कऽ लागैया ओते दिन से बैसल छी तऽ आँखि तऽ नहिए फड़कै छलए आ काज के नाम पर आँखि फड़कऽ लागल अहाँ। ये ई सब बात नहीं छे हम तो एहि दुआरे कहलहुं हैं कि अहाँ बुते कोनो काज ठीक से नहीं होइत अछि मोन अहे जे पहिल पहिल बेर हम ऑफिस गेल रही ओहि में हम जगलाहा कपड़ा पहिर के गेल रही ए यो आयरनो के गलती हमरे पर नहीं ये अहाँ के सब काज में बकठेना लाग जाइए ताहि दुआरे कहे छलहुँ बाकी हमरा कोनो आपत्ति नहीं है या तऽ अहाँ के दुनेती वाला मोन अइ जे कहियो हमरा जोगरक नहि बुझै छी अच्छा तऽ बड़ नीक विचार है जाओ नेने आओ नारियल कतऽ रखने छी हैया लेने आबै छी छज्जी पर राखल छै ता धरि अहाँ ई सिलौट लऽ कऽ गेट पर राखू हो कैमरा इम्हर आबऽ हमरा आब पहिले बायां फरकै छलै आब दुनू आँखि फरकऽ लागल पता नहि की हैत अगर हम हिनका किछु कहि देबै तऽ चारि दिन तक खेनाइ बन्द रहत पति तऽ होइते अछि बेचारा जे कहती से तऽ करहे पड़त देखै छियै आब आगा की होइए भऽ गेलै आब तू जा पोछा देखब ओरिया कऽ फोड़ब अहाँके हाथ बड़ कोमल अछि हमरा नहि सिखाउ हम बच्चे से नारियल फोड़ा में एक्सपर्ट छी पूरा कार्टून देखलिए नीक लागल अगर नीक लागल तो चैनल के सब्सक्राइब कर दियो आ संगे संगे का लाइक कर दियो आ सब मैथिली जानकार संगे शेयर कर दियो प्रणाम